फेर बाबुओ चलि अयतै कोनोसँ सुतल रहियै से अहाँ कॉल नहि हुअ देलियै बुझलियै ने से चलू चलू आ फेर बुढ़बा जे छै से आब बाधसँ एतै भूखल पियासल बैठू हमरा अहाँके प्यार भगवानसँ सुति उठि कऽ सब दिन अहिना जे छै से हम आशीर्वाद मांगैत रहै छी हे प्रभु जोड़ीके एहने खुशहाली दिन सदा रहए ताहिके लेल हम भगवान से सब दिन प्रार्थना करते रहे छी विनती करते रहे लोग आ लोग दोसर आदमी कते तो झगड़ा करते रहे छी हाँ कते झान झगड़ करते रहे लेकिन स्त्री पुरुष में से चीज नहीं छी स्त्री पुरुष से झान झगड़ा करे वाला वो एक दोसर के दुख सुख के संग रहे वाला चीज छे ना कते तो झगड़ा करे छे मारे पीटे छे ना केहन समस्या भेल छै आ हमरा अहाँके तऽ एहन छै जे न ननैद यऽ न साउस यऽ अहाँके कोइ न सब गाममे दिन कोन आ एकटा बाबू रहि गेल छै हमर अहाँके बहुत हरा भरा छोट परिवार छै तीन आदमी तऽ छियै तऽ ताहि दुआरे अहिना जीवन खुशहाल ही खुशहाल ही रहा से हम भगवान से हर समय प्रार्थना कर रहे हैं तो जरा मिला में अपना अथी रह सरा नीक रहे छै आ रहे नागरा झाट ई उ कर दे छै उ नै नीक लगे लेकिन एकटा बात बुझबै आ कबू कबू ई होइत रहैए जे कमसँ कम एकटा आइ बहिनोटा रहितियै तऽ हमरा घरवाली कनियाँके सङ्ग कम से कम आगू पहुँचो तऽ करती हमरो मन छै एकटा नदी तऽ कते ने देती हमर लेकिन आब सबके की रहै छै। करबै ताहि दुआरे तब छै जे भगवानो हमरा अहाँ पर बड़ा एकदम विचार केने यऽ जे हमर अहाँके एहन प्यार देना छै एहन प्यार विचार देना छै जे हम अहाँ चलबे नहि करै छै पते नहि चलै छै जे माँ तऽ हम गिर पड़ि गेलहुँ। सुनू ने हँ। से तऽ राति के हर्ष में जे छै जे एना करैत रहै छै एना करैत रहै नीक नहि हमरा उम्ही नहि होइत रहै छै सुनू ने हमरा एक दूटा हेर दिअ तब हमरो एक तन देखियौ तऽ कुड़ी आइत रहे देखियौ देख बेटी हाँ बाबुओ ने चलि आब आम नहि अइ हमरा आम बड़ छै अहींके ढील ने से एकटा पटै छै हमरो ले हमरा हेर दिअ लिए यौ एतऽ आबू यौ

आ रात के ढील हेर भी त नै हेतो रात के ढील रातो के ढील रहै छै बाबू हमरा माय छै माइयो मरि गेलै एकटा कहलियै जे एकटा बहिनो टा रहितियै ता ई दशा रहितियै ई दिन देखऽ पड़ितियै तोरा हमरा आरके दुओ गोड़ा मानि लिअ ढील छै कनियाके आब कह तऽ के हेर देतै तऽ हम सोचलियै जे हेर देतै की भए जेतै ओहिसँ जोरे जबाना हेरो लाज शरम नाम के चीज छौ कि नहि कथी के लाज छै कथी नहि हट सकै छै हमहूँ ने कहियो ककरो बेटा छलियै रे एक रति खोखी करै छलियै तऽ दस लेके हल- ह- अलगे रहै छलियै अलगे आ रहै छै। तोरो उर कऽ हैया चोंच में चोंच मिलेना छी पहिलुकवा जमाना अखन जमाना में पहिलुका फरक जमाना छै कि लागै छै जे पहिलुका जमाना रो जमाना सेम छै रो निमाहबी तब न आँ? जो रे जोरू के गुलाम कनियो शरम नाम के चीज छौ कि नहि छौ देखै छै एकरा बड़ा तऽ ओहिना होइत रहै छै हर समय तामस रहैत रहै छै हमरो के जमाना मे तऽ एकरा ढील के हेर देतै हमरा ननद छै कोई छै हमरा धीरे रहल ता गोतनी छै आ रात के ढील हेराल बतन नहीं है तब बोल बाहर का रात के पन- बड़ सुधर छै रात के ढील हमरो करिए ककरो बेटा डर से एकदम हर वक्त एकदम अथी हजूरी में रहिए एक बेर फटकारि दे तो यहाँ तक से होता बस एकदम रिनी बिनी क- काम करिए आ ई हेत के एकरा ढील हेरी छै सब राज काज छोड़ि कऽ ओहिना बजै छै छोड़ी की हाँ ओहिना बहै छियै हम ले खौप का ढील हेरैत रह तो की करते राज का छोड़ का चल चल गेल भन छोड़ दी ओहिना बजै छै हाँ, छोड़ दियौ, की करबै उघार हुइया ल मुर्गा वही ना घोड़ा बोल के चढ़ जाए आइए एन सुनू तऽ हाँ। अहाँके ढील हमरा माथामे जाइ छै

हल्ला हल्ला हल्ला लोगा कनिया में जेबी या खून चुचबी से नहीं जो हमरा कनिया में आबी जी चूसे ला हाँ, किन कहे छै, हमरा डेल ताकत रहे छै केते